Essalamu aleykum hormatly adamlar! Garaşsyz, baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti, Ýelbasy, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly Başlygy Nursultan Nazarbaýewiň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň resmi däl maslahatyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.
Türki dilli döwletleriň Hyzmatdaşlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatynyň gün tertibine umumy abadançylygyň hem-de durnukly ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň we pugtalandyrmagyň meseleleri girizildi. Forumyň barşynda hormatly Prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Siziň Alyhezretiňiz türki dilli ýurtlaryň hormatly döwlet baştutanlary. Ilkinji nobatda men Türkmenistan bilen hoşniýetli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ugrunda edýän tagallalaryňyz we halkara giňişliginde, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde biziň ýurdumyza berýän goldawyňyz, şeýle hem Türkmenistanyň oýlanyşykly hem içeri syýasata esaslanýan parahatçylykly daşary syýasat ýörelgeleriniň durmuşa geçirilmegine yzygiderli berýän ýardamyňyz üçin Siziň ähliňize hem tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Bu ýagdaý biziň milli häsiýetlerimize mahsus bolup, dost, doganlyk, özara goldaw we raýatlyk ýörelgelerine esaslanýar. Men şu hem ýakymly pursatdan peýdalanyp, uly hem sarply bolan bu halkara maslahatynyň hormatly myhmany hökmünde çagyrandygy üçin Onuň Alyhezreti Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti ýolbaşçy Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň hormatly başlygy jenap Nursultan Abişowiç Nazarbaýewa aýratyn minnetdarlyk bildirýärin. şeýle hem türki dilli döwletleriň arasyndaky dostana gatnaşyklaryň we birek birege amatly hyzmatdaşlygyň has hem ösdürilmegini maksat edinýän şu günki ýokary derejeli duşuşygyň netijeli geçirilmegi babatda döredilen hem amatly şertler üçin öz hem hoşallygyny bildirýär. Hormatly döwlet Baştutanlary! Şu günki ýokary derejeli duşuşyk biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň bir has belent sepgitlere çykarylmagynda uly ähmiýete eýe bolup durýar. Onuň gün tertibine türki dilli döwletleriň sazlaşykly hereketleriniň we toplumlaýyn işleriniň ugurlaryny kesgitlemäge gönükdirilen iri mowzuklar girizildi. Hususan, maslahatyň dowamynda, Bärki döwrüň we uzak möhletli geljegin birowaýy soraglar ara-at maslahatlaşylýar. Ýöne şol bir wagtda birnäçe möhüm guramaçylyk hem soraglaryna seredilýär. Men duşuň netijesinde kabul ediljek çözgütleriň ähli hem taraplar üçin bähbitli boljakdygyna ynanýaryn. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan halkara syýasatyň gün tertibine girýän hem derwaýys soraglar boýunça möhüm başlangyçlary öňe sürdi. Bu başlangyçlar, hususan-da, ählumumy howpsuzlygyň gazanylmagy, energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi, ulag hem pudagynyň ösdürilmegi, daşky gurşawyň goralmagy, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň güýçlendirmegi ýaly soraglar hem beýleki ugurlary hem öz içine alýar. Biziň döwletimiz dünýä derejesindäki hem bi teklipleri iş ýüzünde amala hem aşyrmaga örän çynlakaý çemeleşýär. Şonuň üçin şu gün geçirilýän ýokary derejedäki duşuşykda men halkara ähmiýetli käbir hem soraglara uly hormat bilen siziň ünsüňizi çekmek isleýärin. Ýagny, birinjiden, ählumumy energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegi döwletimiň hem gaýrabolmasa işleriň hem biri bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň energiýa serişdeleriniň deňhukukly we adalatly peýdalanyň zerurdygy barada hem düşünjeden ugur almak bilen bi serişdeleriň dünýä bazarlaryna iberilmeginde degişli hem taraplaryň ählisiniň bähbitlerini hem göz öňünde tutýan ygtybarly hem durnukly ulgamyň hem döredilmegi ugrunda çykyş edýär. Şuň bilen baglylykda, biziň ýurdumyz halkara guramanyň çäklerinde, esasan hem, Birleşen Milletler Guramasynyň derejesinde Bütindünýä energiýa howpsuzlygy boýunça, gepleşikligiň ýola goýulmagyny teklip etdi. Bu ugurda işlenip düzülen degişli Kararnamalar Guramanyň Baş Assambleýasy tarapyndan hem giň goldaw tapdy. Biz Ählumumy energiýa howpsuzlyk ulgamynyň döredilmegine gyzyklanma bildirýän ýurtlary hem bu işe hem işjeň gatnaşmaga çagyrýarys. Ine, Türkmenistan bu ugurdaky tagallalaryny mundan hem beýläk-de dowam etdirmegi meýilleşdirýär. Şol sebäpli biziň ýurdumyz nebit-gaz serişdeleriniň hem elektrik energiýasynyň dünýä bazaryna çykarmak ugrunda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny alyp barar. Munuň bolsa ähli ýurtlar, şol sanda türki dilli döwletler üçin hem örän peýdaly hem boljakdygyna ynanýaryn. Ikinjiden, ulag hem aragatnaşyk pudagy hem häzirki döwürde bir möhüm ähmiýetli ykdysady ugurlaryň hem hatarynda durýar. Biziň döwletlerimiz bu ugurlarda ýokary netije berýän bilelikdäki işleri amala aşyrmak üçin örän uly hem mümkinçiliklere eýedir. Türkmenistan özüniň döwrebap ulag-aragatnaşyk ulgamynyň, ösdürilmegi hem-de sebit hem halkara ulag üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegi üçin zerur hem işleri durmuşa geçirildi. Biz hem bi çärelerde halkara hem bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmegiň hem peýdaly boljakdygyna ynanýarys. Mundan ozal, Türkmenistanyň Başlangyjy we şu duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň goldamagy bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy ulaglaryň ähli görnüşlerini ösdürmek barada üç sany Kararnama kabul etdi. Asylly hem maksatlara gönükdirilen bu halkara resminamalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, häzirki wagtda ählumumy ulag üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça örän köp işler durmuşa geçirilýär. Men hem bi doganlyk türki dilli döwletleriniň mundan hem beýläk-de halkara ulag üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmegi maksat edinýän bilelikdäki hereketlere işjeň gatnaşjakdyklaryna ynanýaryn. Üçünjiden, Türkmenistanyň halkara işleriň hem-de ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ekologiýany hem-de daşky gurşawy goramakdyr. Bu häzirki döwürde jemgyýetiň we durmuşyň derwaýys soraglaryň biri bolup durýar. Merkezi Aziýa sebiti barada aýdylanda, ilkinji nobatda Aral deňziniň çylşyrymly ýagdaýy hem ünsi çekýär.

ekologiýanyň hem daşky gurşawyň goralmagy babatdaky tagallalaryny ählumumy derejede işjeň hem görnüşde alnyp barýar. Ine, biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen Araly halas etmek boýunça halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek hakynda Baş Assambleýanyň Kararnamasynyň awtory hem bolup çykyş etdi. Şeýle hem Aral deňzi sebitiniň hem ýurtlary üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite maksatnamasyny işläp hem düzmek baradaky hem başlangyjy öňe sürdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bu ugurda dünýä bileleşigi, ilkinji nobatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen ysnyşykly hem hyzmatdaşlygy alyp barýar. Men bu zerur hem işleriň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky hem hyzmatdaşlygy, has hem ösdürmäge we ony giňeltmäge ýardam berjekdigine ynanýaryn hem-de ähli taraplara agzalan resminamalaryň hem iş ýüzünde hem amala aşyrmagyna işjeň hem gatnaşmaga-da çagyrýaryn. Ine, şundan baglylykda, ýokarda agzalan üç ugur hem halkara hyzmatdaşlygyň beýleki möhüm hem ugurlary boýunça alnyp barýan Işleriň maksady ine türki dilli döwletleriň arasyndaky hem gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalary öz hem beýanyny hem tapjakdygyna berk ynanýaryn. Hormatly döwlet Baştutanlary! Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime uly orun degişlidir. Biz bu barada hemişem belläp geçýäris. Sebäbi umumy medeni-ruhy mirasymyz hem gymmatlyklarymyz döwletlerimiz arasyndaky gatnaşyklaryň hem pugtalanmagy hem giňeldilmegi üçin hem berk esas bolup hyzmat edýär. Ine şu bilen baglylykda biz türki halklaryň medeniýetiniň sungaty boýunça halkara guramasy bolan Türksoýuň çäklerinde amala aşyrylan bilelikdäki maksatnamalaryň we taslamalaryň giňeldirilmegini maksada laýyk hasaplaýarys. Hem şunuň netijesinde ine meşhur şahyrlarymyzyň we ýazyjylarymyzyň, tanymal medeniýet we sungat işgärlerimiziň eserleriniň hem dünýä derejesinde tanyşdyrylmagy we ýaýradylmagy üçin hem degişli işleriň geçirilmegini ine teklip edýäris. Häzirki wagtda biz iki müň ýigrimi dördünji ýylynda meşhur türkmen nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň Üç ýüz ýyllygyny bellemek boýunça taýýarlyk işlerine başladyk. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny, hususan-da, türki dilli ýurtlar bilen bilelikdäki işleriň hem durmuşa geçirilmegine uly üns berýäris. Hem şol bir wagtda men ýurtlarymyzyň medeniýet ulgamynda alnyp barýan hem hyzmatdaşlygyny has hem işjeňleşdirmegiň zerurdygyna hem berk ynanýaryn. Hormatly döwlet Baştutanymyz, men ýene-de bir derwaýys meselä hem Siziň ünsüňizi çekmek isleýärin. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda bütin dünýä örän bir çynlakaý synagy başdan geçirýär. Indi bir ýyldan gowrak wagt bäri täze görnüşli koronawirus pandemiýasy ähli ýurtlara uly howp bolup abanýar. Bu howply ýagdaý hem ýeňip. geçmek üçin dünýä jemgyýetçiliginiň bilelikdäki uly hem tagalla etmegi zerur bolup durýar. Ine, Türkmenistan ilkinjileriň hatarynda covid on dokuz howpunyň öz çäklerine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça hem toplumlaýyn çäreleri geçirdi. Hem şol bir wagtda, biziň ýurdumyz bi ýokanjyň hem ýaýramynyň garşy göreşmek boýunça bilelikdäki hem özara Ylalaşyklaryň çözgütleriň taýýarlanmagyna gönükdirilen halkara başlangyçlaryny öňe sürdi. Şeýle hem bu ugurda sebit derejesinde anyk hem çäreleriň durmuşa geçirilmegine hem işjeň gatnaşdy. Indi şunuň bilen birlikde Türkmenistan häzirki döwrüň hem wehimlerine we howplaryna garşy göreşde ähli ýurtlaryň jebisleşip, öz hem Taalanyň hem güýçlerini birleşdirmekleriniň tarapdary bolup çykyş edýär. Biziň döwletlerimiziň bu ugurda bilelikde işlemek boýunça belli bir hem derejede tejribe toplandyklaryny bellemek bolar. Geljekde ýurtlarymyzyň saglygy goraýyş ulgamlarynyň hem ylmy-barlag, Edaranyň koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde egin-egne berip, dünýä jemgyýetçiligi bilen birlikde iş alyp barmaklaryna örän hem dogry boljakdygyny hem nygtamak isleýärin. Hormatly döwlet Baştutanlary! Sözümi jemlemek bilen, men bu günki ýokary derejeli duşuşygyň hem onuň dowamynda seredilen soraglaryň ýurtlarymyzyň we halklarynyň arasyndaky deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hem-de dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has hem ösmegine ýardam berjekdigine berk ynanýan. Üns berip diňläniň üçin köp sag boluň! Hormatly Prezidentimiziň çykyşy foruma gatnaşyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen diňlenildi. Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlary eden çykyşlarynda bu geňeşiň ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekde, özara tejribe alyşmakda möhüm orun eýeleýändigini bellediler. Çykyşlaryň barşynda ählumumy howpsuzlygy üpjün etmek, hyzmatdaş ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň durnukly ösüşini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler boýunça ähmiýetli başlangyçlar öňe sürüldi. Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlary Merkezi Aziýa sebitinde geografik taýdan amatly ýerde ýerleşýän we ygtybarly hyzmatdaş höküminde ykrar edilen Türkmenistan bilen köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda tutuş adamzat ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýän Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýynyň belende galýandygyny alamatlandyrýar.